فەرموو جەنابت کاک یادگار هەواڵێکی خۆشی بۆ هەڵەبجەییەکان هەیە ئەوەمان تەنسیخ کرد ئەو ئەمڕۆ لە ڕێگەی خۆی ئەو خەڵاتە پێشکەش ئەکا وەکو ئەو جێگای باسی ئەکا. دیارە من پێشتر کە لەسەر شاشەی تەلەفزیۆنەکان بووم تەنها شتێ کەم توانی بیکەم ئەوە بوو کە تەنها لە شانزەی سێ هەڵەبجە بە سەر نەکەمەوە لە کاتە جیاوازەکانی ساڵە بچین لەوێ بەرنامە بکەین باسی خاڵە گەشەکان بکەین و باسی داواکاری و خەم و کێشەکانیان بکەین ئەمڕۆ من وەکو کەسێک کە لە کەرتی تایبەتی شەکەم جگە لەوەی کە خۆم بڵین لە زانکۆمەوە ئیشی سەرەکیمە بەڵام بیرم لەوە کردەوە جەناویشتان ئاگادارن وتم بچینە بەرنمەکەەوە لە شانزەی سێوە بۆچی بیر لەوە نەکەینەوە کە تۆزێک چکە لە سەرتاشە وتمان دڵیان خۆش بکەین دەستمان هەبێ لە ئاوادانکردنەوەی جێگەکە ئێمە وەکو ئێسکەی گروپ کە گروپی کۆمپانیاکانی ئێس کەیە لە سلێمانی، بەڵێ. خاوەندارێتی شاری دایک و فلۆریا ستی و هۆتێل های کرێست و ئێس کەی تەکسی و زۆر جێگەی دیکەش ئەکات. بەڵێ. خوالێخۆشبوو کاک کاوەی حاجی فایەق کە سەرۆکی بۆردی ڕەحمەت بێ گروپ ئیشەڵا. گروپەکە بوو پار ساڵ بەداخەوە بەجێی هێشتین. یەک بڕوای هەبوو کە کوردستان بە تەنها لایەنێک و بە تەنها جێگەیەک و بە تەنها حکوومەتێک و بە تەنها دامەزراوەیەک ئاوەدان نابێتەوە، هەموومان ئەبێ دەستمان هەبێ لە ئاوەدانکردنەوەی کوردستان، بۆیە ئێمە وەکو ئێسکەی گروپ، وەکو دەستپێشخەریەکی سەرەتایی کە هی دیکەشی ئینشاڵا بەدوادادێت ئینشاڵا ئەمشەو لە ڕێگەی بەرنامەکەی جەنابتانەوە شەرەفمەندین زۆر و سوپاس لە ڕێگەی ئێف ئای بیشەوە دواتر لەسەر وردەکاریەکانیش قساکەین بەلێ وەکو سەرەتا دیارە دوێنێ لەگەڵ نوخشە خانیش قسەم کردووە بەلێ. دواتر لەسەر وردەکاری ئەو شوێنەش کە ئەم بڕە پارەی پێ ئەبەخشێت قساکەین وەکو سەرەتا وەکو دیاریەکی بچوک لەلایەن ئێسکەی گروپەوە لە ڕێگەی ئەم بەرنامەیەوە و دواتریش لە ڕێگەی ئێف ئای بیەوە بڕی پەنجا ملیۆن دینار پێشکەشی هەڵەبجە ئەکەین دیارە ئەم بڕە پارەیە دیارە ئەم بڕە پارەیە بۆ هەڵەبجە قەترەیەکە لە دەریای بەڵام هەر خۆشەکە ئاوەدان بکەینەوە ئەمانەوێت دەستمان هەبێ لەوەی کە ئێمە لە خێر و خێراتی ئەم وڵاتە خۆین کەواتە ئەرکیشمانە کە بەشێک بین لە ئاوادانکردنەوەی هەڵەبجە و شوێنەکانی هەر ساغ